आ तोरी के अभी तक कोई नहीं आयल छै छोरा आर के पढ़े के मन नहीं बुझाय छै टाइम से नहीं पहुँचे है पता नहीं अभी साढ़े सात बज गए अभी तक नहीं अल छोरा आर बुझाय एकरा आर के पढ़े के मन नहीं छै आ छोरा आर के माय बाप कहते कि यहाँ पढ़ेबे नहीं करे छे मास्टर जी फेल हो जेते तो हमरे कहते

चल चुपचाप बैठ तू आयल चली बैठ ना चुपचाप बैठ जाओ पढ़े के मन नहीं रहे छो अहाँ पकड़ू तो पढ़ावे ला आवे छी तो सही साइलेंट कऽ के पढ़ाओ प्रणाम सर छौड़ा आर बड़ बदतमीज भ गेल छ सर प्रणाम हाँ ठीक छो बैठ हमरा आर पर अच्छा से ध्यान देबे ठीक है गोर लागे छी टाइम से आवे छी हाइला नहीं अच्छा से ध्यान दिए चल बैठ सर तोरा आरके हम हाजिरी बना दै छियौ हम बड़ करियाब छौ ने हाँ सर याद है नहि तऽ अभी उल्टे भेजा देबो घर सर कम्बर तऽ घरे पर है कन ठीक छौ पहिले कम्मर आर छोड़ पढ़ पहिले कम- यहाँ कमरे आ गेलै ना पढ़ना रे चुपचाप तऽ बोलू पहिले सर के अटेंडेंस बंद हो कदुआ कुमार कदुआ कुमार ये सर बैगन के लत्ती कुमार यस सर फेकन कुमार नमस्कार सर बाप के बेटा अगरबत्ती सर उ तऽ एबे नहि केलक हन नहीं एलो हन रे नहीं सर नहीं आयल हन सर यस सर अली रो यस सर चल बैठ अरे तीन जी बात के टलत ती जब कदवा पड़े हो कबरा छी या फूल ने हो देखिया कहीं फूल ने फलैक जाओ कदुआ में तू आर पढ़ने रे पढ़े तो छिए सर कहै छौ कि हां आइ तोरा आर के हाँ। मैथिली पढ़ाबै छियो मैथिली हाँ वाह समझली आइयो सर हाँ रो मैथिली पढ़ेबै लेकिन कान पकड़ के नहि ने ऐठ लेबै कान पकड़ के नहि अटबऽ उएह पूछ लेली हन बुझली ना हमरा के सर से डर होए कहे कि मैथिली त कान पकड़ के ऐठली त हमरा के अच्छा। डर हो जाए कौन आवे छियो बोल हीरो हीरो हीरो। हीरो जीरो जीरो नहीं सर हम जीरो नहीं छी हम हीरोए रहब जीरो नहीं बन सके छी हम रे हीरो तोरा बने नहीं कह छियो यहाँ पढ़ावे छियो पढ़ ले उनो उनो नहीं है सर दे के फाड़ देबो क्या खुना है ना माधव राय के बड़ी इंग्लिश फिल्म देखलिए छल आयो सर फिल्म देख आप अच्छे दे के फाड़ दे दे कहीं कपड़ा है जो फट जेता सर एना नहीं कहियो बच्चा के दे जे फट जेते त फिर अहां तर केना आत तो मतलब तू आर पढ़बी ना पढ़बे त अहां कोचे दे के फाड़ दे के सीए वाला कोनो दर्जियो ने पूरा इंडिया में मिलत हां बड़ बदतमीज भ गेला हम तू सब रे हमरा लगा सर के आम सर अभी आम के सीजन नहीं आले सर हम आम तो पिछले सीजन में खा लिए सर पिछले सीजन में खा लेली त यहाँ पढ़ावे छियो न रे ओ हम कहली गाछ में आम फरे उ आम कहै छियै ओहे आम तोरा आर कहै के छियै हम मैथिली आब भऽ गेल आब तोरा आर के जी के में कनी त्राय लै छियो जनरल नॉलेज बुझे छी ना हाँ सर सब बहुत हिंदी में कथी कहै छै ओकरा यार ई सब बोलले जा की पढ़बे सर के मालूमे नहीं अरे हम कुछ पूछे छियो तोरा आर से हैं जनरल नॉलेज के हिंदी में कथी कहै छै

सर मुंह नहीं धो के आए हैं तो खाना कैसे खाएंगे मुंह धो के आयल छिए बुझलिए सर एगो चीज कहू सर एगो चीज कहू बोलो सर एते बड़का जे हाथी है गिद्दर से मुंहे नहीं धुए एकर आ हम तो आम आदमी छे छोटका छोटका छे केना मुंह धुबे यो तू धो के आए अरे सर हम सब धो के आयल छिए वो पेस्ट लगा के पेस्ट लगा के आए है ए बाप के बेटा अगरबत्ती तू कहीं छी ना मुंह के बरस कहीं छिए हां कहीं छिए दांत देखियो रे

सुबह सुबह आवे छी तू आर तोरा आर के कुछ नहीं पता रहे छ बताओ हाँ बता मारबे आ नहीं ना नहीं रे। सच में सच में हमरा तो लेकिन बतबे में डर लागे है सर कहीं हम मार बैठा बोल ना रे सर कहू हाँ कौन रे रास्ता में हम की देखली छल से हाँ बोल ना सर अहाँ के जे बेटी है ना हाँ अहे के बेटी हाँ रे बोल ना उ जे मुरे खा मुरे के खेती नहीं है हां ओए में गोली गिच्चो खेले खेले को छोरा साथे चुप चुप केकरो ने के चुप ये सर एगो बात पूछू हां पूछ ना रे अहाँ के पीठी में कुब्बर केना निकल गया ए कुब्बर केना निकल गेले आर पूछे छे तो बता दै छी ओना बतबे वाला बात नहीं छे सर बतेबे तब ना हमरा सबके मालूम होतै और कोई नहीं ना छोड़े बांध पे नहीं कोई है बोलू ना कहे छो हम जे भैंसी के लगले ना गाभिन करावे हां तो पारा ना भैंसी सोच के हमरे पे चढ़ गेल आहे पर चढ़ ओहि लेल ई कुब्बर निकल गेल आयो मास्टर साहब हाँ रे गाभिन तने ना भेलो यो नहीं रे गाभिन उभिन नहीं भेलिया हमरा बुझाए सर कहूँ गाभिन भऽ गेल होते ताहि दुआरे ओ लागि गेलै हन अरे आ गाँव में केकरो नहीं कहिए ई सब नहीं यो सर नहीं केकरो कहो ठीक है सर आज कुछ पढ़ेबो करबे सर हाँ रे पढ़ियो ना सर तो खाली अहाँ के चश्मा एकदम सन्नी लोन के तरह लगा यो आइयो सर सन्नी लियन के तरह पढ़े आयल छी तो पढ़ ना आ सर के देखी ना ठंडा लगे से चार चार गो जैकेट पहन लो जी जी ओ ओ एल एल डी डी गोल्ड गोल्ड गोल्ड मिस सोना गोल्ड मिस सोना रे रे रे तोरा आर के ई नहीं सूते ले कहलियो एसली होय छै सोना हां एकरा आर के हिया पर आके नींदे लग जाए सर गोल्ड मिस सोना होय पेहरे वाला रे अच्छा पेहरे वाला ओ हम कहली कि सोना सोना मतलब सोए के लिए कहलिए सर समझली ना जी सर एस एस एल एल डबल ई डबल ई पी आर पी आर स्लीपर स्लीपर स्लीपर स्लीपर स्लीपर्स माने गधा गधा ने रे बुकिंग सर बुकिंग हाँ बुकिंग कथी के सर बुकिंग अरे कत्तो जाय छी ना तू आ हाँ तऽ डायरेक्ट चल जाइ छी आ ब- बम्बे जाय के छ टिकट बुकिंग करवावे के छै। हाँ वाह शाबाश हम कहली सर कहीं फ्लिपकार्ट पर बुकिंग कर छै किछो नहीं रो फ्लिपकार्ट पे बुकिंग के बात नहीं करे छलिए सर देखली अच्छा बात बोले छले त तखनी से ही दिमाग सर हम एगो चीज कहू हाँ, बोल ना रे वएह गोली गुच्चो वाला बात रे चुप ना हम जाके खेलब ए गोली गिच्चो खेले जाय छै सर खेले बड़ी मजा आवे छै सर सर के हाथ फेल भ जेते अयो सर एगो बात कहू बोल ना रे एनियाओ ना काट में कोइ चिकन हमरा जे है ना झाड़ा लागल है कन ए ए झाड़ा लागल छ हाँ। किताब में लात लगवे छी तू चुप ना बुरबा कहीं के सर से हमरा पर्सनल बात करे सर से बात करे है तू हल्ला बंद कर ना बोल ना रे की हमरा जे है ना झाड़ा लागला बड़ी जोर से पैंट में हो जातो ना कच्छा फट जात जो जो यहाँ से जो झाड़ा फिर कॉपी छोड़ के जे फेर ये पड़े ठीक है सर हम सर एहन काम भूल के नहीं करो एक रोज रोज के आधा के पकड़ो ना सर अरे ओकरा झाड़ा लग गेले तो रोज रोज के आदत कोन है ए सर अहाँ तू रोज झाड़ा नहीं फिरे छी के अहाँ के हम तो महीना में दुए बेर करे छी झाड़ा महीना में दुइये बेर के मतलब तू ही गैस छोड़े छी यहाँ

तो सर हाँ बोल ना एगो चीज कहू हाँ बोल कहू कि नहीं कहू कह ना रे कह दू हाँ कैल कैल जे ना हाँ कह दू कह ना रे कैल हम ओतऽ जेबै कत्ता जेबी बोल ओते कह दे रे बोल दियो ना लोकनिया जेबै यौ केकर लोकनिया जेबी रे सर हे यौ अपन छोटका बाप के लोकनिया जेबै छोटका बाप के लोकनिया जेबी हाँ तू की बाजि रहल छी से समझ आबै छ यो अहाँ के नहीं समझ में आवे होय ई बुझलिए हां रे ई तू अप- की कहै छी अयो हमर जे चचा है ना ओकरा हम छोटका बाप कहै छियै ई कह ना हम तो कहलियो कि तू बाप से पहले आ गेली यहाँ हे तू कहै छी बाप के लोग नहीं जब तुम ये समझ लियो रहा छोटका बाप कहली छल की छोटका बाप कहली ना हां ई छोटका छोटका बाप कहलके अच्छा तू आर चचा के बाबू कहै छी हम नहीं जा चचा के तू आर बाबूए कहै छी बाबूए कहै छियै चल ठीक सर जी बोल सर हम कनी गाछी जायब गाछी जेबी हँ गाछी बगल में चल जाओ ना जल्दी से जाइ छी तऽ जो कनी हमर किताबके देखने रहब हाँ हाँ किताब देखने रहो आ, जल्दी आइए अच्छा ठीक छै ये लेल ना जाइ छी हँ हँ एका नहीं जा दू मंगनी में ऐप नहीं फेरो भाग जा तो और चुपचाप सब चल गेला अब हम बचली हँ सर हाँ रे ये वो चीज कहू अहाँ के कहना रे कहू सही में सही में कहना बोलना रे कोई नहीं छे कनी दूरा से बोल यो ए, खुजली रे हाँ, खुजला दादा। क्या उधर से हाँ, जो जो ठीक है जाय छी इहन के नहीं स्टूडेंट सब प्रणाम सर जाय छी देखलिए श्रोतागण आइ काल्हि के बच्चा आबै छै पाँच मिनट दस मिनट के बहाने भागि जाइ छै कोचिंग से इहे लेल कहै छी अहाँ आरके जे अपना बच्चा पे चाँकि